Insellmulkom sinjuri għal dawk id-dilettanti u l-fans kollha ta' shooter. Illum għal ħames minuti li ġejjin ħankunu qed naljenawkom minn dak kollu jifixkilkom. Ibatunna hawnhekk jekk għandkom xi ħaġa interessanti. Isma, jien ma tantx nista' ndum. Irrid immur għax l-Ewropa qed jafżawna li f'każ li jattakkawna rrid ikollna ikel biżżejjed għal 72 siegħa. 72 siegħa jiġu tlett ijiem ikel. Tlett ijiem ikel. U ejja jkollok tlett ijiem ikel. Eh, taħseb li xi ħaġa faċli, fil-fatt dak li ħanamel, ħanispjegalkom kemm tista' tkun Tricky jew inkella daqsxejn titna ħsieb għaliha, tuni ċans. ħanitilqu bl-eventwalità li Alla ħares qatt niġu attakkati u niġu invażi. Għaliex għandu jkonna 72 sija ikel, xiġifieri u x'tip ta' ikel għandna bżonn. ċertu ikel li normalment aħna nżommu stivat fil-friża tagħna, F'każ illi jiġrilna bħalma ġara l-Ukraina, l-attakki jibdew iseħħu fuq il-power stations, hemmhekk ma nistgħux nibbażaw fuq ikel li normalment jitpoġġa fil-friġġ. Kollok bżonn prodotti illi normalment issibhom fil-bogħod, ħaxix tal-bogħod, frott tal-bogħod, laħam tal-bogħod, kull tip ta' affarijiet tal-bogħod, daw kollha ħejġu handy kif jgħidu l-Ingliżi. Imbagħad immorru għal dik li jgħidula id-dry section, ross, kinwa, tipi ta' ġin, mbagħad ikollok in-nuts, jiġifieri naflews, ġellewż, qastan, dawn l-affarijiet kollha, frott imnixxef ukoll bħalma huwa t-tin, bħalma huwa t-tamal, dawk huma importanti u sustanzjużi u jżommuk għaddej. Anke xi protein bars dawk huma faċli biex tistorjhom. Nitkellmu dwar l-ilma, mela l-ilma ukoll bħalma jiġri għall-power station jista' jiġi kkontaminat. Allura importanti li jkollok ilma tal-pakkett biex niftehmu, ikollok erba' litri għal kull persuna kuljum. Jekk ikollok ukoll biex tiffiltra l-ilma, jkollok wieħed minn dawn il-filters portable, dak huwa tajjeb ħafna wkoll. First aid kit tajba bil-faxex, bandages, antiseptic ġo fiha insomma, l-affarijiet kollha u importanti li jkollkom ħażna ta' mediċini li normalment tkunu qegħdin tieħdu għax anke dawn jista' jkun jintlaqtu. Jista' jkun li dak kollu li għadna kif għedna huwa bullshit u qatt mhu ħa jseħħ. Imma l-importanti li aħna ta' Shooter nkunu kellimniekom fuqu u tafu x'għandkom tagħmlu u kif tippreparaw għal dawn it-72 siegħa.
Ħa ngħidlek ġeltni naħseb għax tkun minn għalik li inti lest, imma eżempju jiena dajt kollox jaħdem bl-elettriku.
Veru? Ġifieri inti dak huwa l-ħsieb trid toqgħod daqsxejn attent Eh, għax, tispiċċa lampa stampa kif ngħidu u l-ewwel attakki dejjem isiru fuq is-sistema tal-enerġija. Imma isma, isma, ena ena bu l-mod kif naħsbu, nirraġunaw naqra mal-Prim Ministru ta' Malta li minna intu applaus tajjeb, għax flok baqa fukat fuq il-gwerra xamel. Xamel. Hemm ħafna tfal illi sfortunatament eh, fil-gwerra ta' Gaza għandhom bżonn jiġu rikoverati l-isptar u aħna Malta ħan ospitawhom ġiri. Jalla jkun naf niktar dawn l-inizjattivi. Nifqu nitkellmu ftit fuq gwerer u nitkellmu fuq affarijiet eh, tajbin li jista' jkun idaħku lilkom li li ma tantx daħkuni tajjeb. Għaliex? Ħammur naġa mmur fit-toruq u nipprova naqla lira minn ma nitħabat. Ġajt. L-aħħar darba qajt għannejk bil-kbir. eh, sa- Tlift il-flus.
Tlift il-flus. U sejnek ħanfallu bħala programm. Ġifieri mur u stinka.
L-aħħar darba ma miltx flus imma l-lum irrit niprofa nagħmel. Xtrajt daw it-tlet frames 3 euro il-wieħed minn fuq marketplace, printjajt ritratti tagħna li ma ġunix flus, l-ispiża hija ta' 9 euro. Jiena kemm niġi nagħmel profit. Imqar irrid inġib ten. Għandek il-fażi, il-fażi, eh? u għandi wkoll vini, mela ħsibni ma narax. Li wieħed trid.

Bewsa. Ejja minn hemm 15 euro fl-aħħar ma tlifx flus. Viva Dorin! U dak kien shooter tal-loħbib tagħna. Sma, għandek idea soldat li jkun artistiku. Ma' liema section għandu jidħol? Naf li m'għandix għalfejn nistaqsija imma ħa ngħidlek, ma' min? Mal-art l-għerija.